Ā, ētahi, kua tata rā hana kōkō i te tae mai, ki te heri mai i nā, ā, i nā perehana, ā, ki te tano i te, i te wareti a te koroua me te kuia, hai hoko perehana ma te mokopuna, Ā, kai te tatari mai kia tae mai te, kia, kia rongohia te hou hou hou, nē. Ā, engari, i roto i tēnei rā ātaahua nei e, e kahi, ā, kua tae mai e, te whārua o Ruātoki. Ū, ēnei tāngata, ēnei tokorua, e, he kanohi kitea ki roto i ngā taonga e, e kōrerotia nei e tātou Te ata i te pō i nā wā katoa. Nō reira, tiki rau, e pere rika. I te koa rā te nākau, kua tae mai kōrua ki tā kōrua hōtaka. Nā kōrua, nā tātou tēnei hōtaka, nā te mea hoki, ko te mahi he whakaora i nā tūmanako, i nā wawata, ka mutu ka tāpiri atu nā kaupapa rangahau ki te taha. Ā, e Koro Pererika, ko koe rā tētahi o nā kaihautū, nā Toena o nā tamariki a Iharaira, me nā uri whakaheke o Mangapohatu. Koutou ko te Tiamana, ko Richard Tū Marae. Ka whakamihi kē ki wā koutou mai. Whakamihi. Ā, tae atu hoki ki a koe e Tikirau, oh, ā, ā pai kē te kite e a kōrua i tēnei rā. E, e te iwi, Ngā tāngata nei he pūkōrero i roto i wā rāua kaupapa. Nō reira haramai, haramai ki te hōtaka reo rangahau, haramai ki a Tumeke FM, ā, nā i a kōrua e kuhu mai rā, nē, kite mai kōrua i nā kaimahi o Tumeke FM, i tau i a kōrua aua tirotiro ana ki nā perehana. Mehemea pai tā kōrua kōrero i tēnei rā, ka mā koe me atu te, te irāmutu. Ā, homai te taonga aperehana nā mana a koroua. Wai anō, ko te kōrero kē, nau mai, hara mai ki tā tātou hōtaka. E, pai tonu kia mōhio mai te iwi whakarono, me te iwi Mātakitaki mai, ā, mā, māu hei tīmata mai, nē, nē whai. Ā, kia piri mai koe ki te mea nei, ā. Ā, i tēnā rā e tai, ā, kōrua rā kua kahau, ā, kua, kua roa rā te wā, ā, ki a tātou, kia rongohia mai tātou e, e, e te marea, e te katoa. Inei tēnei mea. Engari ākohau, ā, Ko tōku ingoa ko Te Ata, e he ure ahau, engari e noho tāpiri atu ki te taha i nā toi nā Iharaira me nā uri o Maungapōhatu. Ana e kawe nei nā Hīkoi, nā Hīkoi kua roa e, e, e pīkauhia ana kia tutuki nā kaupapa pea e hiahia ana te katoa kia rongo. Anei, e noho nā, nā kau nui nei ā mātou, ina tonu i ērā kaupapa, ana, kua tae mai pea ki tēnei wā, ā, kua whakahauki ahau e koe ki te noho ki te kauhau me kōrua ko Kahu i tēnei rā, ā, otirā, ā, tino noa atu pea tā tātou, ā, kōrerorero, ā, kua puta nā hua e hiahia ana te katoa kia rono rātou e kōrerohia ana, anei, ko te koroua nei ko. Kurua Kinana. Ah, tēnā koe e tai. Ia ah, koe ra. Ah, morena.
Ah, ah, tai ara hia ko roko te ira i mutu. Korua e papuri ake nei te ah, i nei ah, ah, taonga pu, ah, papuri kōrero. Ah, tuku kōrero ki te, te whakaminen. Engari tēnā koutou e whakaroko mai na. Ah, Ā, nā tēnei tangata nā Tai, ā, kua tae mai au i tēnei ata, ā, kua tūtaki au i tēnei i a māu ko Pererika. Ā, ka tika tērā, ā, ko ia kai tērā taha o te awa, ki roto o Tāwhaki, ā, ko hau kai tēnei taha, ā, ki Te Urewera, ki Te Tōtara, ā, ki Te Tāhuhu o Haokitahi, ā, ki Taiarahia. A ki Parekohe. A tenei maua a ka koa ake au a he tika hoki ta tai i runa ina ina haere haere wanana haere penua haere a whanau a hapu a iwi a nei ko tau i runa ake nei a a i ta matau a hui hui tenei ata me ngari a toku na tipu mai a take take i ro toru a toki a kare kau koira koira pe a toku au Ā, ā konā, konā horoi ana i nā waewae ki Ōtaki, kua haere ki te katoa o Wātekirihi, kua haere ki te horoi i nā waewae. Pērā tērā mea. Ā, nō ko te, ā muri i tērā, ā, kua whakarapu te tuna, ā, kua whakahoki i te kāinga. Ā, koinei, ā, tōku na tipu mai, ā, i raro tonu i, i nā mauna i whakahuahuahia ake nei au. Engari, ā, ā, ka moe tōku. a tōku koroua, a, i tōku kuia, a, nō, nō Kahununu kē, nō Rangiahua, a, te wāhana ki tōku koroua ka moe taku kuia, i a Te Wairēmana. A, a ko tōku matua kēkē, a tae noa a, ki, ki tōna pirina ki a Ngāti Koura. ā, a koirā taku taha Ngāti Kohura, taku taha Te Urewera, ki taku taha Waewae, taku kuia ki a Mira. Ā, ā, kia ora tātou. E, ka pai nā kōrero kōrua. E, ka pai tātou, ka pai tō kōrua whakae mai, te haramai Kōrua ki te, kia noho tahi, ā, i taha i tā tātou irāmutu akahi. Kei te waimaria tātou inā irāmutu pēnei, nē? Nā, nā irāmutu, kei te āwhina ki te tū i ō tātou marae, e, kei te mahi nā mahi, nā irāmutu kei roto i nā mahi pāpāho nei, ā, waimaria kē tātou, ā, i roto katoa nā irāmutu kei roto i nā whare wānana i nā kura. Ka mutu, ki taku titiro atu e ngākau pai katoa. Henari kōrua, ā, ko te kaupapa o tēnei rā he, e, ma te rangahau anō, nē? Ma te ranga, ma te rangahau anō e whai whakaaro ai wā tātau kaupapa ki a tātau, tuatahi. Tuarua, kua tae tēnei te wā, e, e mōhio ai kōrua tātau katoa, mā tātau anō hai rangahau wā tātau mahi. Ā, Ana ka mutu, kua tae hoki tēnei i te wā, kua taea e tātou te whakawhiti wā tātou rangahau ki roto i ngā mahi mātauranga nei, paerua, nē, me te kairani. Ana, ko te kōrero hoki i takoto mai i a koe, e, i a tātou, arā, i te uhuna o te kuia rā, i a Hēra, e Tikirau, ā, Kei hemo kurī noa atu ahau, ana, kua takoto he kōrero i roto i taku tuhituhi. Ā, ka whakamihi au ki tērā wairua. Ana, pērā anō hoki koe, e te ata, wā ū mahi, ā, wā koutou mahi i roto i ngā toenga o Iharaira, ana, e kite nei tātou, e te iwi, ā, kua puta tēnei pukapuka e Kahi. Ana, ko tēnei pukapuka, ā, kei a koe nā, ā, kei roto e kōrero ana, kei te whakatūria E ngā toena o ngā tamariki a Iharaira o Mangopohatu, ā, me te taha rangahau ki a tātou, me te, tō tātou marae a Tuapou, a Te Aohou marae, nē, Te Aohou marae, he rua kēnana whakahuihui a tātou, symposium, nē, nā, koira. Ā, he aha i tipu ai wēnei mahi e, e, e Pererika?
I tipu ki ai ēnei mahi nā te, nā te whakakaohana o ō tātou nā pākeke. Ka puta pea, ka whānau mai te whakaaro e kī ana, e noho ana i raro i te rākau, ka pōtere tere mai tētahi, nā, ka kitea ake nā, ko rāua nei, he wāhana pea, hei tīmata, tīmata e tā tātou hīkoi. He roa te hīkoi, he tika, he, he roa. He rahi nā heke, nā piki, engari uh, i pūmau te ngungu, nā pākeke ki ana whakamua haere. Ana i reira hoki, ka kitea haere hia te huarahi. Mm. E hara nei i roto nohai nā kōrero o nā pākeke, engari i whakaaro hia anō me rana hau pē tātou he tauira. Mm. kai roto rā i a tātou tonu e noho haere ana aua tauira rā, mm. he tika. Ko a tātou mokopuna tonu i rā motu rā, e rā atu. Ah, ka whānau haere, mm. ka whānau haere te puta o nā kōrero mai nā kuraua, te whakautu mai wā tātou rana tahi. Mm. Ara ka kitea ka whānau mai tērā, tērā āhua. Anei, kia whakakao nā pākeke me wā tātou ranatahi. Ana, ka kawea haere ia, ka whakawhānau ake nei te kaupapa nei. Enari tino waimari ake ai tai, uh, na tō whakauru nā mai ki roto i a mātou. I reira, ka tahi rawa atu, ka whakamāramahia mai koe me pēnei pea, me pērā pea. Enari, wērā wāhana, o te taumata, te tiru atu te mātaurana i a koe. Ko mātau noho he kōrero i nā kaupapa, a o tira me nā mokopuna i te taha i a mātau ka oho ake. Mm. Ka oho ake te māramatana i roto ke i nā, i, i nā mokopuna nei. Mm. Um, waimaria i a koe. Mm. Hai, hai korowai atu pea i, i, i era, i era kōrero whakarite katoa i whakahuahia e nā pākete i ana whakamua i tātai. Mo te a miharoke, mm. miharoke ahakoa e ki te karaua nei he roa tēnei hīkoi, mm. enari e hara mo kōtau te paina, mm. mō kuke, mō nake. Koirā pea e tahi i te tīmatana o tā tātou ana whakamua haere tonu. Kāre i tō muri, kāre i hoki whakamuri i, i, i ana whakamua tu ni ni nā kōrero mm. i porowhitahia mai te koroua nei. Mm. Ah, ah, koirā pea, te tai. Engari ko Tō koutou te, te kāhui nei, ne? Mm. Nā toena o nā tamariki a uh, Aiharaira, ne? E, taku kuhuhana atu, ko te mea tuatahi ki te hau, ko te, ko wō koutou nākau, ko koutou wairua, a, uh, ko te, Ko koutou, koutou e ārahi ana, koutou ko tērā koroua o Rotorua Tāhunara ko koe, a koutou katoa, nā, nā Kaitiaki o nā, nā tamariki a Iharaira. A tae atu hoki ki nā rangatahi i piri atu ki a koutou, ki a, ki a Nika, ki a, ki a Atamira, te, te rōpū whāiti noa iho nei, nē. E, ehara i te mea, e mea ana ahau, nei nā, ā, nā tēnei, engari, e, kua oti kē anō i a koutou te, te takahi i te huarahi. Heoi anō tāku he tapitapi haere atu i ētahi wāhi ka taea e au. Mōku, i runga i tēnei kaupapa mō tō tātou poropiti o Rua Kēnana, i tuatahi au nā tētahi koroua, nā Joe Te Maipi i te tau, i whakatūria e Te Rangihau ana hui akoako. I a tātou. Ana ko tētahi o aua tūhuina i tū ki roto o Piripari marae te tau 1978 nei pea. Ā, ana i reira ka haramai a Joe te maipi, ka mea mai i au, E hoa! Kai te kohikohi tonu koe inā mōteatea, a Tūhoe, āe. Anei anō ētahi hei tāpiri atu. Engari i tērā wā, i runga noa iho nā tuhituhi nei ēkahi i tētahi pepa pakupaku nei, nē. Ka homaitia ia ki a au, ā, ka raua au ki roto i taku pēke, ā, ka noho ahau te, nā, he, he marama pea i muri mai ka tīmata au ki te titiro i nā, i nā taonga nei. Nō taku titirotanga ki nā taonga nei ā rangahau nei, ka kite atu au ētahi huarahi e kōrero ana te koroua nei a Te Rua mō te āhua i pā mō te whakaeketanga o Mangopōhatu. ā, whakaeke kino rā. Ana, nō reira, ka hīkoi i te kaupapa, nē. Ana, ka, ka uiuitia e hau ētahi, ka, ka haere au ki roto i nā hui a Tūhoe, ka rongo i ētahi o nā mōteatea. Ana, ko tētahi hoki o nā kuia i uiuitia e hau te tau 1979. Ko te puhi i mate roa tatu. Na, e, ekahi, ki te titiro koe i to pukapuka a te wharani, a, kei kona te whakaahua o te kuiana, ne? A, te puhi i mate roa, 1979, ne? Na, nana, nana i tuku mai etahi o na whakamarama i matahi. Katahi au ka rono i te ihi, i te wehi, mēnā tūkino a te Karauna, a ka tuhi e ahau i roto i ērā ama. Nō reira, ko te whakapae tonu i roto i ahau, ko te nākau mō te wairua, hinengaro o te kaupapa nei, ā, kei a koutou, kei ngā pākeke. Ana. Kei te haere, nā, hei te, hei pānui noa atu ki te iwi ekahi, te 27 o Huitanguru 2021, tērā tau, kei te whakatūria e nā toenā o nā tamariki a Iharaira te Rua Kēnana Symposium, nē. Ana, e toru nā kaupapa o taua Symposium, nā, nā koe i hoatu te Te pānui nei ki a Anituatua, ana kai te whakaeke tuia e Anituatua ki runga i tā koutou ipurangi. He tikirau, he kua oti rā i a koe te, te tuhi i roto i te reo, te paerua, tō paerua. Ka mutu i whakawhiwhia hoki koe ki te tohu reo, e āhua harawene ana ngā mea i tae atu ki te, te whakapōtaetanga. Ka mutu ko tō iwi a Te Urewera i āhua karo kē. Ka kōrero atu au ki tō rahi o Te Urewera, kua mea mai, weta, e, e, e, e, e, me, arā kē nā kaupapa me kōrero e tātou. Mō koe, e kahi, ko tātou te tai iwi, ne, Māori. Ka mahi pai noho ana tētahi, tere tonu te titiro ki tētahi atu wāhi. e a tātou pērā e. E tiki rau ka tukuna atu te, te rākau kōrero ki a koe. uh, kia ora e tahi. Ai. Uh, he pai kē. He pai kē tō, tō, tō pātai. Uh, ka, ka wehi mai au i roto o Ruātoku i te tau uh, uh, pitu te kau mārua. Ko taku hia hia kē i tērā wā ki te haere ki, a, ki āhia. Ki āhia uh, ki roto i nā pakana. Engari nā roto i nā, i nā, i nā kura Pākehā whakamātautau, ā, e rua māua i, i, i tohua nō te wā kāi. Ā, ā, kei te mōhio koe i te, i tētahi o māua nei nō, nō Hāmua. Ana. Ka, ka uru taku hoa, ā, kua noho ki reira titiro atu ai, E ho, kua mahue mai i a koe au. Engari, ā, ka waiho, ka haere taku hoa, te mea o māua i uru. Ana, nō nā tau kē rima tekau i muri, ka, ka tūtaki māua i, te, i tētahi o nā hui ahurei i roto o Mātaatua ki roto o, o, o Te Arawa. Ka pātai atu au ki taku hoa, e hoa, pēhea tō haere ki Āhia? E hoa, e kare, ka kaura hoki taku pepa i hainahia e taku māmā. Ka titiro atu au, ka titiro atu au taku hoa. Ā, ka mahara ake au, ka mahara ake au i te, i te whānau, wana, pā, wana koroua i mate atu ki tā wāhi. ā, ā, kua moho tonu i a au he, he, aha, he aha i kura i, ā, i tāmokohia e tana whaea te mana pepa. Ā, ana, tau ana kē taku, taku wairua, kua moho au, e, hoa, e rua kē māua, kāre kē māua i, i haere ki reira. Ā, engari nō muri, nō muri ka, ka kauru haere au ki roto i wētahi mahi, mahi whāwhā tāngata. Ā, kāre nei te pai te hinengaro, kāre nei te pai ngā whakaaro. Ā, ā, kia uru kē au ki reira, ā, ka tūtaki au i wētahi o mātau i hokihoki mai i Āhia. E hoa, kua inu ai kō hua, e hoa, he tangata noa atu. kua kore te wairua e moho atu rā au ki a tāua, ā, ki ngā mea o tātou, ā, o te, i pakeke mai te kai. Ka kitea au, pōko kohu, tēnei, tēnei, tēnei whairaru i a tātou. Ā, ka whakaaro, ka whakaaro anō te hine naro, ka whakaaro te hine naro, ō, ā, me pēhea rā te mea i tēnei mea? Ā, pēhea rā tōna whakamātautau? Ka whakaaro au i nā tau o muri mai. A kua hia au te haere ki te kura. O, i a au hoki e ara nei te kura i Ruātoki. E tama, he kohi, he kohi hamiti hipi kē nā mahi. Kua homai te huri para me te, me te hāwara koe, haere koe ki waho. Kai te whakapōrearea koe i nā mea kai te, kai te kaha te hinengaro i te ako. A, mau tonu i a au tērā kōrero. Kua titiro au ki waku hoa. A, kua haere au ki tiki taku huri para. Kua hui haere au. A, kua hua haere ki tērā wake ina aporo. Te whānako ina aporo a, a, a te tūmuaki. Ana, e rā mahi katoa.
He koko.
A, ea, ai, ai, ai, ai. Ana, ka, ka, ka whakaaro tonu te hine naro. Ana, ka uru atu au ki roto i nā mahi. i ngā mahi kāmura. Koirā taku mea i tērā tau. Ka mea mai te mea, ka kore koe e uru ki te hōia, a me haere koe te kimi i tētahi mahi. Anei, anei anō tētahi mahi, he paopao, he paopao waka. A, he paopao waka. Kua, kua tahuri te waka, kua noho koe i te whakatika. A, ka mea, ah, he āhua pai tēne. Eo, taku hare ana atu ki Pōneke, ki, ki te whakanui ātara, Ka puru a tau i te paopao waka, he aha e hoa, ka mate kē waku tarina i te, i nā hama, a, kore e, e tama, ka reka i roto i tērā, tērā mahi au. Enari, ka hiri a tau ki te mahi kāmura. Ā, ehara, ehara. Ana, i pērāhia ana au taku kura i Ruātoki. I pērāhia ana au taku kura i te whare kāmura. Kua kī mai te Pākehā, e hoa, a, me haere koe ki waho. Me haere koe ki waho. Ka whakaaro taku hinengaro, e ho, kai te hia hia rau tēnei mai. Ā, kai te tōmuri i a koe, kai te ara, kai he tōmuri o, o, o, mea, o whakaaro. Ā, ā, ā. Ana, ka wai maria i tētahi Pākehā anō. He Pākehā kē te mea nā nāu i kohi. I kohi mai roto i te koraha. Ko te Pākehā nei, ana, he, he mahi whare. Ā, ka heri au e te Pākehā nei, ā, ka whāngai haere hia i nā, i nā kai o te, o te mahi whare. E hoa, kua mea mai ki a au, i tōna wā, i tōna wā, kua taipakeke koe, kua kite koe i wētahi whakakitenga mō te mahi i tēnei momo mahi. I tēnei wā, kai te kite ake koe, kai te moumouhia tēnei mea te rākau. Ā, koinei rā rā, nā, nā tamariki o Te Waonui-ā-Tāne, te tiro au, ā, ka tika hoki tā te Pākehā. Ka mea mai ki a au, ana, kia mau i a koe tēnei tohutohu. Ā, mai tērā wā ki tēnei wā, ā, kei te mahi tonu au te mahi nei. Ā, kei te mahi tonu au te mahi nei, kua, kua, kua whanā atu i roto i te 65, ka kī ake koe, kua, kua, kua paena te wāhana ki a koe, e kāo. Kai konei kē, ā, kua koikoi te hinengaro. Ana koirā ka whakaarohia i muri mai i tērā, ā, me haere au, me haere tonu au ki tahi kura. Ā, ka waimaria au, ka waimaria ahau i a, i a, i a, i a Nīkora tēnei o tātou pūkōrero o roto o te, o Tūhoe. Āe. Ana, e, e, e rua tekau mā iwa katoa mātou. Ā, a rāu pō, ā, i Tāmaki Makau rāu e mahi whare hare. Ā, ka hare mai te, te, tēnei o mātou, ka mea, me au hare, hare mai ho, hare mai ki te awa nui a Araki. Hei, kua titiro ana au, e ata, koe me ia ano ki te kohi hamiti hōiho, e rā, e rā, e, e rā whakaaro, e rā whakaaro. Ā, ā, nā runa, i, nā runa i te haere i roto i nā tau e iwa. Ā, i te, i te nā kau nui, enari i te nā kau pāpaku, nā nā mahito, nā nā mahito. Ā, e kore ke au, i kore ke au, i kore ke au, i moe moea. I moemoea ka, ka tae mai au i te mahi i taku paerua. E iwa nā tau e whakamātauhia ana he pepa kotahi. Ā, kua tuhi, ā, titiro atu au taku kaiako, kei te tatari tonu au kia kī mai, ā, me haere koe ki te kohi, te kohi mea i waho o te, o te kura. Ā, e, e, kei. Kei te titiro, kei te mau tonu au ana ka kohi ki te kohi. Ā, ka titiro, āe. Ka reo titiro, titiro noa ki te hao ana. Ehara. Ā, e kia roa, kia roa, ā, ā, kua mea mai taku. Ā, tēnā pea ko te tū i te tuhi tō mea, e hoa atu, heria atu te hāwara ki tēnā. Ā, ehara, ena, ka, ka, ka kite. E rawe a, e rawe a Nīkora, e. Ā, eno, ka kite, ka kite, eno, ka, ka te rama. Kua ka tētahi rama, karekau nei, nei, karekau nei, kaha nei te mārama o te rama. Ena, reka i te kaha. Ā, engari, ā, nō reira, nō reira rā anō ka, ka taka te kapa. Kua kitea, kua pakeke te tangata, ā, me mōhio ia i muri, i mua, i roto, i waho o tōna ao. Ā, ka mārama ana koe ki tōu ao, kua wahanū koe. he āhua, ā, he āhua, he āhua rere kua noho koe i te whakarono i te tangata. Ā, ta whakarono i wana kōrero, ā, ā, ka pai rā kōrero a tēnā. Ana, nā roto katoa i te, i te, i te paerua nei, ka whakawhāitihia mai te, tērā whakaaro, i roto i te hinengaro. Ā, ana koe ira, ā, ka whakamihi ki a koe, tai. Ā, ki a koutou ki a ākina, nā te. Kuhu atu au ki te rūma e mahi ana koe i tō, tō tuhituhi paerua. Ō, e te iwi, e takoto ana nā ūpoko i runga i te tēpu. Ana kai reira, ū, e titiro ana i wana tuhituhi, nē. Ā, tāhi ka huri mai ka mea mai ki a, ā, tae, reira, Ā, ka āhua kōnihi atu au te titiro haere i te hāwara, i te kimi hāwara. Mō koe, raweke ki a au tērā tauira, te tāhau e mea mai nā, e mea mai nā koe, nā te mea hoki, i pēnā katoatia ngā iwi Māori nera. Ā, ka hia Māori, ā, Takea ai te ki waho. Hoatu he hāwara ki tērā, he koko hamuti te mahi, nē. Ana, i a koe, i a tātou e koko hamuti rā, ā, kua tīkina atu te āporo o te rākau, nē. He, he akoranga nui tonu tō te koko hamuti, nē rā. E pērā hoki mātou i tō rā paerara, nē, i a mātou, ka hoki mai nāu mai Papaioea rā, kua mea mai ki ahau, e awa wō mahi me wō tamariki, ā, kei te piki mātou i te awa ki te whakamomokatia, e he, heria atu wō tamariki ki te taiapana, ki te koko haere i nā hamuti hōiho kai konā, arā, nē, takeo katoa waku tamariki, nē, Pakapaka ana te rā. Nō muri mai, kua pakeke rā rātou nāianei. Mea mai ki a au, Wū, wai te maumahara tonu o mātou i a mātou e tamariki ana he koko hamu tīre mai. Nō reira, he taonga nui tonu tēnei i puta i a kōrua i te ata nei. Nā koroua o Mangapōhatu rānei? Ā, ka titiro mai rātou i a tātou ka mutu ūpuna ia atu tēnā ki waho rā he koko haere te mai. E te iwi, ā, kua eke te wāhanga tuatahi mō tā tātou kauhau, ā, ka hoki mai anō tātou kia, kia inu, ā, kia inu kapu tī nei, kōrerorero, ana kua hoki mai anō mō te wāhanga tuarua. Engari, ka waiataki haere, ē, kei te, kei te hora tēnā mea te kupu a muri atu i tēnei. Tēnā tātou katoa.